Yɛda Twedeɛ Mponane Nyankopɔn ase abusuafoɔ. Mo awerɛhyɛm mu sɛ ɛnam ɔdɔ kɛseɛ a da ne da nyinaa no wɔda no adi kyerɛ me ne wo mmienu no nti, wo ne abusuafoɔ no nyinaa mo ho yɛ. Na meyɛ teachings bi na akɔ akɔɛ sɛ um, nnipa bi nya nte aseɛ. Bi mu nso wɔn yɛ hɔ no nso ahyɛ da. Ate aseɛ? Nti ɛnɛ mesan ne ɔnom akɔ fɛda. na makyerɛkyerɛ Asante mu akyerɛ wɔn, makyerɛ Kumase mu akyerɛ wɔn. Na mmeranteɛ no bebree koraa so wɔn rehwɛ kumu dua no ba wɔn nhunu kumu dua no ɛwɔ Kumase no. Bebree a sɛnde me message sɛ wɔn kɔ ankaa se a ankaa wɔ hɔ wɔn nya bi ti bi, besease, bɔɔdeɛ kuru, hwanhwan, wɔn nya ne nyinaa nnua no bi wɔ but kumu dua nko ara no ɛyɛ dua bi a nka Nyankopɔn na ɛbɔɔ yɛ anka ɛsɛ nka bi wɔ America. Ɛyɛ sɛ nka ebi wɔ Britain. Ɛyɛ sɛ nka ebi wɔ baabi a ɛnyɛ Kumase nko ara. Nti kum dua na esi Kumase na ɛwɔ yi. Na kyerɛ sɛ wɔkunkum mmaa no na wɔde hyɛ aseɛ. Nti ekum ahyɛaseɛ na wɔbɛnya Kumase ma yɛn. Yɛate hɔ no ase. Ba ebinom ayɛ wɔn adwene sɛ wɔyɛ stubborn. Nti nnɛ nso yɛbɛsan akɔ further kakra. Wɔakɔfa list bi aba na Asantehene bi, wɔse ɛnyɛ Osei Tutu na ɛhyɛ ahenni no ase. Ɛyɛ ɔno na ɔde saa ekunkum no hyɛ aseɛ. wate ase mm-hmm. na mene ma mene nka nkyerɛ asante no mu nkyerɛ wo ɔnsɛ asantefoɔ bɛka kyerɛ yɛn sɛ meyɛ asanteni ba mepɛ nokorɛ nnipa deɛ nokorɛ na ɛbɛma yɛn ho atɔ yɛn meme defɛnde ntorɔ asantefoɔ bɛka kyerɛ yɛn sɛ nkananfoɔ ne nkananfoɔ sa so sɛ nkanane ɛna ɔnom ɛba Ghana. Ɛno nti na wɔbenyaa wɔn din Nkranfoɔ maa wɔn aburoni nso abɛyɛ no Akra no. Nkran, Nkranee. Wate aseɛ? Na kyerɛ sɛ wɔn sa so. Asantefoɔ deɛ no nso na wɔn nso sa so. Yɛfrɛ aboa bi osa. Wate aseɛ? Yɛfrɛ aboa bi osa. Wobɛhu sɛ osa no yɛ a wɔte ntae nnua ho. na wɔnom ato santen na wɔn kɔ. Nti asante nankasa nkasa no ɛyɛ asa. Woyi nti yɛtumi ka sɛ ɔsa gyefoɔ na kyɛ sɛ ɔsa no ɛyɛ group of people anaasɛ sa anaasɛ asa ɛbɛyɛ asa a na kyerɛ sɛ ɛdɔɔso, ɛyɛ asagyefoɔ, na kyerɛ sɛ asagyefoɔ no wɔn dɔɔso, ɔsagyefoɔ Doctor Kwame Nkrumah, na kyerɛ sɛ ɔyɛ one, ɛna ɔbɛdii Ghana anim, firi sɛ Ghana no ɛyɛ ɛyɛ ɔsa, anaa sɛ asa, nti ɛbɛyɛ asa a, na kyerɛ sɛ ɛdɔɔso, ɛyɛ group of tribes, ɛna obiara ɛwɔ ne leader, ɛna wɔn wɔn mu bɔ abɔ mu, they migrate, mese aboa, yɛfrɛ aboa bi osa, Wobɛhu sɛ ɔresian no, wɔayɛ sɛ ketekyire, wɔayɛ sɛ train, na wɔtoatoa so rekɔ saa ara. Enti wopɛ typical example of osa anaasɛ asa a, sɛ wohu train a, hwɛ train, wobɛhu sɛ train no ɛsa so. Enti yɛse ɔsa so, wɔsa so rekɔ. Enti sa so. Wate ase? Enti ɛ ɛ wode wode a no bɛdi kan anaasɛ a bɛdi kan na aba abɛyɛ asa, na kyerɛ sɛ wɔdɔɔso na wɔrekorɔ. Wate aseɛ? Nti na aba abɛyɛ Asante. Nti wɔato Asantene, yɛse wɔato santene. Asogyafoɔ yi a wɔrekɔ yi deɛ, wɔremaakye six March, na wɔato santene. Kyerɛ sɛ wɔato santene ɛna wɔnom remaakye korɔ. Nti ɛna yɛbɛnyaa Asantene. Nti Asantene no ɛna ɛbɛyɛ Asante. Wate aseɛ? Nti Asante no asekyerɛ no no. Ɔn sɛ wɔn ka kyerɛ no sɛ Nkranfoɔ no ɛsa so, wɔn yɛ Nkrane, ɛna wɔnom ɛɛba nti na wɔn to wɔnom din Nkranefoɔ. But Asa nte, ɛyɛ Santene. Nkyerɛ sɛ Santene bi a yɛde kɔ akɔko, sɛ Nkranfoɔ no na wɔn sa, wɔn sa so sɛ Nkrane no, na wɔnom nkɔko, na they migrate together, nti wɔn sa so Asantefoɔ no nso they migrate together nti wɔn sa so sɛ osa, osa a ɔtaa dua ho anaasɛ hwɛ ketekyire, train. Wate ase? Ɛhɛn. Ɛna yɛbɛnya asa nti ɛdɔɔso, ɛyɛ group of tribes, asonafoɔ, aduana, biretuo ne adeade no. Ɛna yɛbɛnya, wɔn nyinaa obiara wɔ deɛ wɔyɛ. Ɔte ase. Obiara wɔ deɛ wɔyɛ. Ba eduru baabi a brɛ tuofoɔ no. Wɔn na na wɔn yɛ tuo. Ɛnni woba America ha a, deɛ nti na George Bush nom sɛ wɔn yɛ powerful ne sɛ wɔn na wɔn yɛ tuo. Nti brɛ tuofoɔ no, wɔn yɛ atomfoɔ. Atomfoɔ, ɛnom na wɔn bɛnya otumfoɔ. Wonya u, atomfoɔ na kyɛ sɛ wɔn dɔɔso. A ne bɛdi kan na kyɛ sɛ ɛyɛ plural. Woyi a ne firi hɔ na ɛbɛyɛ o a, anaasɛ ɔɔ, ate, na kyerɛ sɛ ɛyɛ baako. Ɔtomfoɔ, obi a ɔyɛ blacksmith, ɛna yɛ kasa mu no yɛse ɔyɛ ɔtomfoɔ. Nti ɔtomfoɔ baako ɛna ɔno ɔbɛyɛ sɛ ɔbɛdan, ɔbɛtutu mmaa no afiri adeɛ so, firi sɛ ɔwɔ tuo, ɔwɔ ahoɔden, firi sɛ blacksmithfoɔ no in the olden days na adwuma a wɔtaa yɛ a ɛyɛ tuo Wate ase? Wɔyɛ weapons. Wate? Enti ɔtomfoɔ yɛ obi a ɔyɛ blacksmith. Enti ɛno mu na wɔbɛnya otumfoɔ. Wate ase? Ɛno mu na wɔbɛnya otum, mesi wɔn mistake asante hene na wɔtoa so no nyinaa no. Wɔn din no nyinaa mɛkyerɛ, mɛhyɛ da pɛ time na makyerɛ mu. Baya mepɛ sɛ mema wo overview, mema wo information ɛbɛboa wo. Wate ase? But osɛe tutu no, Wɔyɛ wɔyɛ ɔtomfoɔ, blacksmith. Ɛno mu na wɔn bɛnya din otumfoɔ. Wate ase? Enti after that no, ɛna ne tumi a ɔwɔ ɛwɔ ne weapons a wɔyɛ ne mu no, ɔtumi de yɛ ɛdi aturuturasɛm a wɔsɛe nneɛma. Nti Kristofoɔ bɛka asɛm bi akyerɛ wo sɛ, bonsam bae sɛ ɔbɛwia na wakum na wasɛe Saa na Kristo de bɛka akyerɛ. Bonsam baa sɛ ɔbɛwia, na wakum, na wasɛe. Enti sɛe na ɛwɔ hɔ no, ɛyɛ ɔsɛe. Yɛn kasaa mu, sɛe na ɛwɔ hɔ no, ɛyɛ edin ɔsɛe. Wate ase? Ɛhɛn. Ɛyɛ verb. Wate ase? Ɛhɛn. Nti ɔsɛe, ɔbɛsɛesɛe nneɛma na ɔtutuu maa no adeɛ so. Ɔgyegyee wɔnom akonnwa ne adeade. Ɔbɛyɛɛ akɛsesɛm. Ɛna ɔbɔɔ asantehene akonnwa no too hɔ. Ɔna ɔbɔɔ, ɔ, ɔna ɔsii ne ho asantehene. Wate ase? Ɛhɛn. Kane no, na obi nni hene wɔ obi so. Nti na yɛse yɛyɛ Asantefoɔ no, yɛyɛ Asantene. Santene baako ni, santene baako ni, santene baako ni. Abusua panyini na na wɔde da da y'ano. Wɔn na abusua no da wɔnom ano. Wɔnkɔyi obi a wadi 45 years, aberɛ a aberewa bi wɔ hɔ a aberewa no wɔ 80 sɛ saa nipa korɔ no medi anim. Wate aseɛ? Nti na wɔde anidie no ma deɛ abusua no da ne so, deɛ abusua no hyɛ n'aseɛ no. Wɔn na na wɔyɛ santene no ti. Wɔn na na wɔdi santene no mu nti yɛwɔ santene baako, yɛwɔ ɔsantene baako, santene bi, ba ɛtoatoa so saa ara. Asonafoɔ, ɔyɔkoɔ, abusua biara wɔ ne santene. Wate ase? Ɛna wɔn ka bom no ɛbɛ, ɛbɛyɛ asantene ɛna ɛbɛyɛ asante. Nti yɛsɛ wɔyɛ asanteni. Ni no yɛ obi a ɔfiri hɔ. Asantene ne yɛbɛnya Asante. Ɛyɛ title bi yɛnya firi aboa osa anaa esa, esa a wɔsa dua ho. Wɔn na ɛma Asantefoɔ wɔn din. Wate aseɛ? Ɛhɛn. Ɛna Kumase no nso no, wɔkunkum wɔn ara na wɔde hyɛ aseɛ. Nti mmeranteɛ, mama no ntie message no bi. Yɛnhwɛ Asantefoɔ, Asantefoɔ, Asantehene no a wɔkyerɛ no. Mepɛ sɛ mekyerɛ mo adeɛ. Nti, wohwɛ wohwɛ Wikipedia hɔ a, mebɛkyerɛ adeɛ bi, wɔde adeɛ bi ato Wikipedia. Um, wohwɛ hɔ a, wɔn abɔ date, date no nyinaa no yɛ fake. In the olden days, na wɔn yɛ nananom no yɛ nyusu calendar, yɛde bosome ɛne yɛde bosome na na hwɛ time, nti yɛsɛ bosome no aso, Wate ase? Na obi anyu so ka, calendar kora wɔn si Romafoɔ na ɛde calendar baeɛ. Wate ase? Hmm. Na obi anyu so calendar. Nti wɔn bɛka kyerɛ sɛ ɔhene bi di akonnwa from 1500 to 1700 a, ɛwɔ mu nyinaa wɔn akreti stories. Romafoɔ no na wɔn kreti calendar no to trace their time. Nneɛma bi a wɔn ba bɛyɛ no wɔn wɔn kreti so wɔn de kri wɔn de trace wɔn time. Wate ase? Ɛhɛn. Mama yɛn to aso. nti wɔn sɛ wɔn ahyɛ da ka kyerɛ mo sɛ as list of the rulers kwaman hene of the kwaman state ɛna wɔn aba abɛyɛ twam na nana ntwi nana ɛɛ eh, kɔbea amamfi nana otia kɛntɛn otia kɛntɛn korɔ naa no wɔyɛ wɔyɛ wɔyɛ kwaman hene wate aseɛ hmm Kwaman state ɛna ɛbaa fam ɛna ɔnom abɛ ɔmo aba abɛyɛ Kumase Kumase hene of Kumase man state na na ɔti akɛntɛn na atan aba abɛyɛ Kumase state wate aseɛ hmm ɛna ɔtumfoɔ nana ɔsɛe tutu ɔpem so nso ɛbɛyɛ sixteen date wei nyinaa yɛ fake nti yɛ nananom no ɔnom ubusa mese me nana se ɔyɛ akɔ hundred ɔnkae ne date of birth yɛsɔ nyinaa wanka nkyɛ wanka ne date of birth wankyerɛ yɛn da wate ase ɛhɛn na ɔmo ntrake saa nneɛma nneɛma no nti wɔn sɛ ɔmo akyekyɛ kyɛ mu o. Wɔn ahyɛ da, eh, wɔn de din bi aba ha na wɔn de din bi aba ha. Ɛna wɔn ahyɛ da ma weinom no aba abɛyɛ list no ankasa ankasa ankasa. The Asante Kingdom of the Asante Empire. The Asantehene of the Kingdom of the Asante Empire. Nti afei na wɔn bɛyɛ Nana Ostumfoɔ, ɔtomfoɔ no yɛ Blasmith. Ɔtomfoɔ Nana Osei Tutu the First, 1701 to 1717. What? Nti wɔn de wɔn otumfoɔ osɛe tutu no, wɔn na ɛbɛsɛesɛe mmaa no, ɛna wɔtutuu wɔnom adeɛ so. Enti after that no, ɛna wɔn a wɔn aka no nyinaa toatoa so. After that na wɔn a wɔn aka no nyinaa toatoa so, kakari nom, nana opokufo fie, kwame, asibe, ɛne adeade. Wate ase? Enti ɛtoatoa so saa ɛnie, ɛna aba aba bɛwie ɛ, wɔde sɛ osɛe tutu the second a ɔwɔ hɔ yi. Wate ase? Nti hwɛ nea na ɛtoatoa so yi. Wate ase? Hmm. Ɛna wei sei nso take you over 99. Akonnwa no koraa ho story no menwie. Ɛyɛ a na mempɛ sɛ teachings no bɛyɛ long because yɛde to WhatsApp no so a wɔn ntumi ndownload. Nti yɛ yɛ aman mpanyimfoɔ no, yɛ traditional leaders no koraa de yɛ adwene redi agorɔ. Ɛno nti na yɛ ahemfie nokorɛ biara nni hɔ. Wate ase? Yɛ ahemfie nokorɛ biara nni hɔ. Wɔpɛ ntorɔ saa. Nti nka deɛ anka amanyɔfoɔ no reyɛ a wɔresɛe Ghana no, nka wɔnom nso bɛtumi aka sɛ, Ba amanyɔfoɔ no ama wɔnom wɔne sɛ, Masa, nneɛma a yɛreyɛ no monnyae yɛ ne ɛnyɛ. Sɛ mobɛkasa a mo nso yɛbɛbue mo security so. but this time deɛ memebie secret ne nyinaa so wate ase ɛhɛn this time ɔn sɛ no a mekyerɛ mo picture bi na akofo ado nso hyɛ ɔkɔ torink ɛhɛn na akofo ado akofo ado nso ewi su ɔkɔ torink ɛhɛn ɛno nso later mɛhyɛ da na mayɛ ho full teachings na makyerɛkyerɛ mu akyerɛw ɛhɛn nti ɔn sɛ wɔn hyɛ da ma asante henefoɔ deɛ no ɛbɛyɛ last ɛna wɔn aseparate no from all the other people Wɔn tena ase kiretikireti ntorɔ na wɔnom de wɔn de wɔn de ama yɛ adwene no ada. Sa yɛbɛto wɔn bɛ yɛbɛto abakɔsɛm yi so wɔn ka kyerɛ yɛn sɛ kumase. Maame nkasɛm kyɛ ɛkwan a wɔnom fa so ekum yɛ asantoa tu na adeɛ so no because na yɛ asantoa nom no yɛ mmaa bi a wɔn yɛ nokorɛ wɔn yɛ nokwafo Kwan a wɔnom faa so pamoo Kwame Nkrumah 1956 a wɔnom tuu no adeɛ so a ɛfiri hɔ kɔ Ghana mfaa ne ntoma pɛ mfrɛ saa na wɔde yɛɛ Yasa ntoa no. Wɔnom mpɛ nneɛma pa o, na wɔnom deɛ sika deda da wɔnom abɛtiri na wɔnom rekɔ ba nso hwee nim. Wate a, nti ɛno a meka kyerɛ mo sɛ Otumfoɔ akonnwa no wɔte so no, wɔn se akonnwa no na mo saa tena wɔ baabi nti na network no nhyɛ da nyɛ. Ɛ, Otumfoɔ akonnwa no wɔte so na Asantehene akonnwa no, wɔn se akonnwa no yɛ sika dwa kofi. na kyerɛ sɛ akonnwa no din de Kofi no, bisa wɔn sɛ akonnwa no yɛ dua, na dua, akonnwa anaasɛ gold a anaasɛ dua a wɔasene de gold ayɛ ho no. Akonnwa no a ɛyɛ dua no, saa akonnwa no, ɛbɛyɛ dɛn na ne din ade Kofi? Yɛnim sɛ Kofi yɛ obi a yɛwoo no Friday wɔ Asantefo amammerɛ mu. Kofi yɛ Friday. Wate aseɛ? Ɛna Kofi, Kwadwo, Kwabena, Kwaku, Kwame ɛyɛ Saturday nti akonwa no yɛwo no yɛwo no Friday anaa? Ɛsɛ ɔmo se akonwa no din de Sikadwa Kofi nti papa no ne din ankasa ankasa a yɛwoo no wɔ fie no yɛde too no na ne din de Kofi no ɛna ɔde Kofi no ne kra din ne kra da edin ɛna ɔkɔ wie akonwa no wɔde ne din no ɛtoo akonwa no. Wɔde ne kra nyinaa ama akonwa no nti akonwa no koraa no yɛnni Ghana bio wɔn de ama Britainfoɔ. Deɛ mo hu no abɔnten no nyinaa yɛ fake wɔn de maa Britainfoɔ no koraa kyɛ. Wate ase ɛhɛn wɔn de maa Brit ɛno nso menya menya nnu hɔ mɛkyerɛ mu akyerɛ wo ɛkwan ɛfa so wɔn de akonwa no wɔn de ama Britainfoɔ. Wate ase ɛna mɛka kyerɛ sɛ tumi ni akonwa mu anya mete anya akonwa na ɛwɔ ha yi tumi wɔ me mu kyɛ akonwa. wate ase ɛn tumi wɔ me mu ɛkyɛn akonnwa nti wɔn aka kyerɛ sɛ obi bɛtena akonnwa no so a na tumi wɔ ne mu tumi bi ani ne mu nti moma yɛn ma yɛn adwene no ɛnyɛ straight up na yɛn yɛn sɔre nyina ma yɛn ho yɛn nyina ma yɛn ho tɔ fi sɛ mmɔfra bi nso di akyiri ba a wɔn wɔn ɔhye papapapapapa wate ase ɛhɛn nti Sikadwa Kofi, ɔde ne din Kofi na ɛtoo akonnwa no mu benyaa Sikadwa Kofi. Ɛno mu na Kwaku Bonsam nso bosom no. O Ɔno nso benyaa ne bosom no din a Kwaku Bonsam sɛ ne bosom no din de Kofi O Kofi. Kofi O Kofi no hwee nnim. Kwaku Bonsam bosom no, hwee nnim. Paracetamol koraa nni bosom no mu. Wate ase? Kwa, nti Kwaku Bonsam bosom no nso so ɔno nso ne bosom no de Kofi O Kofi. Nti wɔpa kyerɛ sɛ ne bosom no, wɔwoo bosom no Friday. Ɛbosom no ne maame wɔ he? Kwaku Bonsam bosom Kofi Okofi no ne maame wɔ he? Yɛnim sɛ Kofi Adoma se yɛwoo no Friday nti na wɔfrɛ no Kofi Adoma no. Wate ase? Hmm, Kofi Adoma. Na kyɛ sɛ wayɛ sakyɛdeɛ ɛwɔ abusua no mu. Adom ma. Adom ama. Wate ase? Hmm. Ina kyɛ sɛ wɔwoo no Friday. Now, Kwaku bonsam bosom Kofi Okofi no yɛwoo no Frae da anaa? Bosom no ne maame wɔ he? Otumfoɔ akonnwa a ɔte so a wɔato ne din Sikadwa Kofi. Akonnwa no gold no na ɛyɛ sika ɛna adwa no yɛ akonnwa bi a mmaa no tenatena so wɔ fie de yɛ aduane wɔ kitchen ne adeade no. Ɛyɛ stool. Ɛno ansa na ano headmaster yi a ɔne school girl yi kɔkɔ daeɛ yi, kitchen stool no a na school wɔn sɛ school girl no butu so wɔ office hɔ no, ɛno bi Ɛna otumfoɔ nom deɛ si a wɔn de ama Britainfoɔ no a wɔn se ɛyɛ Golden Stool nti tumi bi wɔ mu no hwee nim. Saa akonwa no a na yɛ maame nom na na ɛtena so wɔ fie. Ɛno nti na akonwa no a na girl no butu soɔ no a wɔne headmaster no daeɛ no wɔn de yɛ mind games no. Saa akonwa no wɔn too ne din sɛ ɛyɛ kitchen stool. Kyerɛ sɛ ɛmaa na wɔnom taa use wɔ kitchen de yɛ nneɛma, wɔn de yɛ aduro ne adeade, wɔn de welcome new borns. into the family that was the main purpose of their of wɔn akonnwa no ɛmaa no akonnwa no nyinaa ne sɛ wɔtena so na wɔde a welcome ne nana ɛde aba abusua no mu nti akonnwa no ni wɔ sɛ bɛtena so kɛkɛ na yɛmfa kyene yɛn siw so na yɛnni asaw ho daabi ɛwɔ hɔ for a purpose to welcome new borns to the family ate ase wɔn nim yɛn nyinaa deɛ wɔn nim ano sika dɛ deɛ wɔn abɛtiri na wɔn daadaa yɛn Ɛhɛn. Nti busa ho sɛ, me questions no nie. Busa ho sɛ Kwaku Bonsam bosom Kofi o Kofi no, Kofi yɛ obi a yɛwoo no Friday, nti na kyerɛ sɛ Kwaku Bonsam bosom no yɛwoo no Friday anaa? Yɛwoo bosom no Friday deɛ a, Efiada deɛ a, ɛneɛ bosom no ne maame wɔ he? Otumfoɔ nso akonwa no, wɔse akonwa no din de Sikadwa Kofi. Na kyerɛ sɛ Sikadwa Kofi, Kofi yɛ Friday, na kyerɛ sɛ ɔpɛ ɔkyerɛ sɛ akonwa no nso yɛwoo no Friday. Kofi yɛ obi a ɔbaa wo no nti saa Friday no akonwa no ne maame wɔ yi. Ate ase nti abusuafoɔ mo ma yɛ ma yɛ ni ɛna hɔ why. Kumasefoɔ no nso so ɔmo ɔmo rehwɛ kum dua ɛwɔ kuma so ebe si ne ɔmo nhunu bi. Nti nananom nso mo mmra abɔnten na mo mekyerɛkyerɛ mu nkyerɛ because mo nkɔhyɛ ahemfie na mo hunahuna yɛn sɛ yɛ ka no koraa na ɛbɛtwa dwan ɛbɛtwa sei masa yɛ obi a nhu ɔbɛtwa dwan yɛ ka no koraa kyerɛ mo masa Ɛɛ, moahunahuna yɛn saa a, obi antwa dwan bio. Na Alɛ mmoa no nso, wɔdi bɔne nso a, hwan na nso? Nso wɔn nso bɛtwa nnipa ti de apata wɔn bɔne anaa? Ɛɛ, abusuafoɔ no, mesrɛ mo, momma yɛmma yɛn ani nna hɔ. Wai, makye enti Asante, ɛyɛ, ɛyɛ asa, santene, enti yɛtumi ka sɛ wɔato santene na wɔrekɔ, na kyerɛ sɛ wɔnom sa so na ɛrekɔ. Nti in the olden days no ɛyɛ migrated path, migration no a wɔn migrate firi Egypt, Kemet, ɛbaa West Africa no, ɛno mu na bebree no ara nyaa wɔnom din. Wate ase? Ɛno mu na bebree no ara nyaa wɔnom edin. Ɛna yɛ- yɛbɛnyaa, ɛ- wɔn bɛnyaa Nkran, na kyerɛ sɛ wɔn sa so sɛ Nkrane. Ɛna yɛn nso yɛbɛnyaa Asante, Asantene, yɛsa so Wɔ nti yɛse ɔyɛ ɔsa barima. Wohu sɛ Kristofoɔ koraa to nnwom bi se Jesus yɛ ɔsa barima. Kyerɛ sɛ wɔnom no yɛ, wɔn yɛ ɔsa baako bi a wɔn wɔ asɔndan mu. Ɛna wɔn kyerɛ sɛ Jesus dii wɔnom animu. But nkyɛ Pentecostfoɔ yɛ ɔsa na Assembliesfoɔ yɛ ɔsa a, ne mmienu bɛyɛ asa Nti wɔn bɛyɛ asantene na wɔn a still a wɔn anya Jesus yɛdi wɔn anim kan but unfortunately Jesus no yɛ thirty three degree freemason wɔn a wɔnom yɛ mogya Christmas day wɔ Ghana nti Christmas yi deɛ mo a monim sɛ yɛaka kyerɛ mo sɛ yɛn hia disaster bi a wɔ Accra yɛn hia disaster bi a wɔ Kumasi yɛn hia disaster wɔ Tamale Bolga wa Koforidua whole yɛ the whole Ghana yɛn hia disaster mo mɛka sɛ mmeranteɛ so kɔ lake akɔ akɔdware nti nsuo no afa wɔn e, lake wɔn wɔn wɔn mfa nipa mfa nyɛ hwee mo ara na mo ka wɔn mo hyɛ mu wate ase ɛn eh. mo ara na mo ka nipa no bi hyɛ mu nti ne nyinaa yɛ ho akyiri wai nti mo nyaa yɛn nso yɛma mo ma yɛ ho ntɔ yɛn. I love you all abusuafoɔ. Mede mo besia, na ne Nyankopɔn Tweadiampɔn Baatampa a ɔbɔɔ soro ne ɔde asase sɛ fam ma yɛn sɛ kɛtɛ. Ɔnhyira yɛn, ɔmmie yɛn ani ne yɛn adwene mu, yɛn ne yɛn abusuafoɔ nyina. Me WhatsApp nɔmba no yɛ plus one six one nine eight four one eight one seven two ɛna IMO no nso ne Telegram no yɛ plus one six one nine. eight seven four six four four four. Ma lankye four more numbers wɔ WhatsApp line no so. Nti no wohu sɛ ma number bi aba so a na bi a yɛnoa. Wai? Na ne Nyankopɔn nhyira mo nyinaa mo ne abusuafoɔ no. I love you all. Moment of truth. Wɔn adaadaa yɛakye me se I will make sure sɛ mɛ expose all lies na obiara hunu deɛ korɔ. Asa, mdaadaa yɛn.